Merħba u grazzi talli qegħdin issegwu dan it-tmien podcast li qed nkunu qegħdin nagħmlu mal-membri. Dan huwa s-setax-il podcast globali li nkunu qegħdin nagħmlu minn hawnhekk ġewwa l-Juventus Club Vera Amore Birkirkara. Illum ħa nkunu qegħdin nintervistaw membru, bħal nidhirkom din ħa tkun hija l-aħħar intervista mal-membri li ħa jkollna għal dan is-sajf. Ħa nkunu qegħdin niddiskutu llum ma' Clint Magri. Clint, grazzi talli aċċettajt l-istedina l-ewwel ħaġa. Tista' tgħidilna daqsxejn fuqek li int, kif inti l-ewwel ħaġa? Mhux ħażin s'issa, grazzi. Tajjeb.
Kemm ilek issegwi l-Juventus, Clint, u forsi trid tgħidilna minn fejn nibtet din il-passjoni li għandek għall-Juventus? Mela, il-Juventus ili nsegwiha jiena minn wara l-World Cup tan-1991. Il-każ li jiena bdejt insegwi l-istorja tal-Juventus u sirt akkanit fuq il-Juventus kollu, Bil-saħħa ta' Roberto Baggio. Roberto Baggio kien il-plejer l-idolu tiegħi ta' Juventus u minn dak iż-żmien l-hemm bqajt insegwi l-Juventus għal kull ħaġa li jagħmlu. Sewwa.
Kemm int l-attend il-klabb tagħna hawnhekk l-int u x'inhi l-isbaħ memorali li għandek hawnhekk ġo dan il-bini? Mela, bħala klabb ili nattendi hawnhekk jiena għal ħafna snin, imma bażikament kont, Waqaft għal ftit ma kontx qed niġi l-klabb imma ovvjament imbagħad erġajt erġa' qbadt. Issa qisu erba' snin li erġa' qbadt sew fil-klabb. Bħala esperjenz bħala esperjenza sabiħa f'dan il-klabb hija ta' meta mort it-tour u kien xi ħaġa speċjali għalija. Ovvjament esperjenza li dħalt fil fil-ground tal-Juventus u ovvjament. Xi ħaġa kbira li ma nista' ninsiha qatt u ħafna looking forward li flimkien mal-Kumitat u l-President li jerġa' jseħħ tour ieħor. Sewwa.
Iltqajt ma' xi players hawnhekk fis-sede kemm ilek tattendi?
Iwa, iltqajt ftit ta' xhur ilu fis-sajf, f'bidu tas-sajf jiġifieri. Huma ġiex plejers antiki ħafna, Moreno Torricelli u Le Grottaglie. Speċjalment nista' ngħid kienet esperjenza li ltqajt ma' Moreno sabiħa ħafna, tkellimna ħafna fuq ħafna snin antiki ta' meta ngħaqad ma' Juventus u ħafna fuq plejers bosta ta' plejers oħra u kienet ħaġa sabiħa.
Sewwa. Naqdu issa nixtieq naqba' daqsxejn fuq il-calciomercato. Dan il-podcast ħa jkun qed jidher fis-sbatax ta' Awwissu u ifhimni, sa dak iż-żmien jista' jkun inbidlu l-affarijiet, però nitkellmu fuq issa, meta qed niffilmjawh issa. Xi grad tagħti l-mercato s'issa, Clint, u għalfejn?
Ħa ngħidlek, il-mercato s'issa jiena bħala mercat Sodisfatt ħafna. Għall-ewwel, biex inkun onest, da kulħadd bl-opinjoni tiegħu. Immorru fuq l-ewwel l-akkwist ta' Di Maria. Di Maria jiena bqajt ninsisti u bqajt ngħid li kien overrated player. Ostra? Mah, għax one ta' żmien tu ma qbilx li ħa jieħu dik is-somma għal sena kuntratt li li tkun dispjaċir ħafna kbira li dan il-player jaqbad magħna ġifieri u jagħmel taf taħroġlu sena sabiħa u wara sena jitlaq, dik għalija weġgħa ta' qalb. Jiena xtaqt li jtina sentejn kif kien għamel Carlitos. Sewwa, u overall allura xi grade ittieħed minn wieħed sa għaxra għall-merkato s'issa? Mhux b'Demareabis ovvjament, bil-players kollha li ġew. Ifhimni, m'iniex ħa negħlaq titenn, ovvjament, hemm.
Għax għad fadal xi jsir. Għax għad fadal xi jsir, però ntih, ntih se din ngħid. All right, ok.
M'aħniex 'il bogħod laqqas.
Sewwa.
Inti semmejt lil Di Maria u nixtieq niddiskuti daqsxejn iktar issa miegħek l-akkwisti ġodda li għamilna, li huma kkonfermati s'issa, sewwa. Inti semmejt lil Di Maria, ħadna l-Bremer. Pogba u ovvjament illum, illum li qegħdin niffilmjaw qisu ġie ħareġ ikkonfermat Kostic ukoll. Sewwa? X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dawn il-players li għadhom kemm ġew issa minn dawk li semmejtlek? L-ewwel ħaġa fuq naqbżu u naqbżu għal fuq Pogba, Pogba kienet xi ħaġa mistennija minn tant minn tant supporters U ovvjament anke d-diriġenza xtaqetu. Xi ħaġa sabiħa li Pogba aċċetta l-familja tagħna ta' Juventus. Ħadt ħafna pjaċir ġifieri kif rajt dik l-azzjoni kif beda jilgħab imma sfortunatament l-injury inkwitatna naqa' fuq Pogba. Però fiduġjuż xorta fuq Pogba. Ħafna. Immorru fuq Bremer, Bremer kienet xi ħaġa sorpriża ħafna Għax kont qtajt qalbi, għax.
Lili? Iju, iva, kont qtajt qalbi, ħa ngħidlek li l-għala qtajt qalbi, għax l-Inter kienet qed tagħha ħafna b'saħħa fuqu, u ovvjament hemm Moratta b'saħħtu bħala diriġent, għax titkellem li hu qed dan mhux ħa nġibuh. U ovvjament tifhimni l-Juventus kienet. Kellha staġun ikrah għal ovvjament bħala finanzjament ma tantx daħlet daqs kemm konna ndaħlu. Fini, telaq delikt, ġieb Brenner, jiġifieri l-flus investewhom fih. Eżatt imma xorta, xorta bħala, xorta nibqa' ngħid bħala finanzjament ma għaġġibniex bħal meta konna qegħdin noħdu ċertu titles. Dis-sena kienet. Mhux hekk kemm tieħu l-flus iktar.
Naħseb li fejn ħa tmur Clint, lura fi żmien Mafredi, ħassejna, ħassejt illi Hemm is-snin ta' Mafredi dik is-sena. Imma anyway, issa staġun għalaq, magħlaq, magħluq. Rigward imbagħad immorru fuq Kostic, Kostic qiegħed ħafna looking forward jiġifieri għalih. L-istess jiena jiġifieri. Kostic huwa player li ħa jiswina ħafna u nemmen illi jekk id-diriġenza fl-istess ukoll Allegri jtih iktar saħħa, dal-player nemmen li ħa Tkun xi ħaġa kbira fuqu. Sewwa wisq.
Issa, bħal ma qed ngħidu qed niffilmjawh qisu lejn l-għaxra ta' Awwissu dan il-podcast. Hemm players li qegħdin jissemmew, eżempju Rabiot qiegħed jissemma' li ħa jsemma' mal-Manchester United u floku qed isemma' Paredes. U mbagħad qed jissemma' ħafna wkoll Depay li jaf jiġi ħa jkun is-sostitut ta' Vlahovic. X'taħseb minn dawn l-akkwisti jekk isiru? Taqbel magħhom ma taqbilx għaliex? Ħa ngħidlek, Rabiot, ħa nibdew fuq Rabiot. Rabiot jiena bdejt nara ħafna affarijiet li ħa jingħaqad ma' United u x'ħa jiġi u mhux ħa jiġi fuq Rabiot. Rabiot jiena hawn ħafna forsi min mhux ħa jaqbel miegħi, però jien Rabiot kien plejer kont inħoss li għandu potenzjal. Rabiot kont narah jiena jiġri fil-grawnd, kien b'saħħtu. Waħda li kienet tinkwitani ħafna biss fuq Rabiot li jiffawlja. U hemm iġibni fiż-żmien lura, in-nineties, two thousands, Paolo Montero. Dik qisna l-istess sistema. Però Rabiot jiena nemmen illi kellu potenzjal xorta ma' Juventus. Kont nara. Kont tbigħhu jew kont iżżommu?
Ifhimni, ħa ngħidlek hemm, le ma kontx inneħħih. Ma kontx inneħħih.
Allura, issa ngħidu ovvjament għandu sieq waħda barra. Is-sostitut tiegħu jaf ikun Paredes. Segwejtu, ma segwejtux, x'taħseb fuqu? Paredes jogħġobni jiena, però ma naħsibx illi ħa tkun mhux ħa jkollu dik is-saħħa potential bħal Rabiot ma' Juventus. Biex hekk ngħid la ħa jkun ħażin, jiġifieri, biex inkun għedt kollox, però naħseb Rabiot iktar b'saħħtu fil-grawnd. U Depay?
Depay ħa ngħidlek ma' Barcellona kont narah nqas logħob. Alright.
Jien I'm looking forward ħafna biex narah jekk jiġi Depay għax b'saħħtu, fiżiku hu, jiġri u kapaċi ballun jagħmlu. Imma jien tinkwetani wkoll li ma' Barcellona ma kontx qed narah qisu qisu Fuq il-hungry person forsi bħala ġenerik opinjonijiet hawn min jaqbel u hawn min ma jaqbilx jiġifieri. Hemm ta' min jgħid ukoll li mar Barċellona ma laħaqhomx ma marx fl-aqwa żmien tagħhom u lanqas. Jiġifieri qed naraw il-Barċellona jiġifieri x'qegħdin jagħmlu għandhom problemi biss finanzjarji kbar. Tkun kuntent però jekk jiġi jew tippreferi xi ħadd ieħor għandek xi ħadd ieħor f'moħħok eżempju? Ħa ngħidlek jiena dejjem xtaqt li baqa' Morata ma' Juventus. Morata kien il-bandiera ta' Juventus. Marata personali għalija kont nixtrih. Nibqa' nibqa' sa ma nixtrih. Kont inġistif kal 35 miljun imma.
Jien inġibu kont. Għax Marata kien għatih qalbu fil-ground. Eħe jiena ħa ngħidlek jiena Morata dik li jogħġobni hu mar wing lagħab tajjeb ħafna kien qed jagħmel l-irwol ma' Mandzukic. Ma nafx jekk innutajtix ukoll inti. U kien jgħid qalbu vera kien iħobb lill-klabb, però mbagħad taħseb li r-rendiment tiegħu Morata fis-sens ta' assists, fis-sens ta' gowls, kien jimmerita 35 miljun? Għax imbagħad ngħid, minn xi kultant ngħid, ii wara jmisshom żammieħ, però mbagħad ngħid għal dak il-flus hekk vera jibqgħu jinsistu? Imbagħad ngħid le, ta. Dak il-flus ma ntihx, naqbel hawnhekk miegħek, dak il-flus mhux ħa noħroġha, però nemmen illi, Kellu jkun hemm bil xorta fuq prezz fuq Morata li għax l-Atletico mhumiex kuntenti b'Morata. Eħe, ifhimni, mid-dehra hekk kont se ngħidlek, anzi pjuttost mid-dehra dan l-aħħar l-Atletico mhumiex qegħdin kuntenti li jbigħuh, mid-dehra eh. Jiġifieri għax fil-bidu ta' qishom fil-bidu tas-sajf kien hemm dik il-willingness min-naħa tagħhom li jinnegozjaw, però mbagħad meta telaq Suarez ma' lura, minn għalih mar lura l-Urugwaj jew man-Nacional ma nafx ma' min mar eżatt, Imma l-oħra ovvjament iridu jżommuha għax m'għandhomx imbagħad pont ta' ċentrali. Ġifieri jaf għalhekk ukoll imma. Issa neqilbu ftit fuq il-pre-season. Qabel bdejna niffilmjaw għedt li ma tantx tagħti sekka ħa xogħol pre-season. Però xorta nixtieq naqbad punt fuqu. Il-ġudizzju tiegħek issa fis-sens tista' tgħid lagħbna l-logħob kollu b'żewġ players ġodda inklużi li kienu Di Maria u Bremer għax ovvjament imbagħad Pogba sfortunatament weġġa'. Imma minn għadd ta' riżultati, minn għadd ta' ma nafx jekk rajt xi highlights inti tal-logħob. Highlights, right. Eżatt. Minn għadd ta' prestazzjoni u riżultati mbagħad, kif tiġġudikah il-pre-season? Ħa ngħidlek, bħala prestazzjoni u niġġudikah il-pre-season jiena kif għedtlek l-ewwel, il-friendlies jiena ma tantx li nidħol ħafna. Ovvjament Nemmen li fil-friendlies iktar għandi nagħti ċans jilagħbu dak iċ-ċertu players li għadhom ħa jkunu ta' potenzjal. U għadek mhux tgħid fuqhom.
Eżatti.
Ovvjament meta rajt il-highlights u meta rajt dik id-diżastru tar-Real Madrid u tal-Atletico ġifieri kienet xokkanti kbira, għedt x'inhu ġej. Imma xorta bqajt fiduċjuż, għedt Ma naħsibx illi ħa taffettwana xorta il-friendlies. Nemmen illi xorta Allegri ħa jkun kapaċi jmexxih it-tim dis-sena. Jiena ħa ngħidlek. Jiena tal-Atletico Madrid Negrevidad ma kellix ċans jew insegwi l-logħba jew lanqas nara l-highlights, però. Kienet xokkanti kif rajtha din.
Erbgħa b'xejn nista' nassumi t-tip ta' logħba li lagħabna, sewwa. Ma' Real Madrid vera kont ħassejtni. dawn dejjaqni li fil-verità għax kienu l-ħin kollu fuqna ir-reja. Però mbagħad tara l-ewwel ħaf, eżempju l-ewwel ħaf ta' Barcellona, kien hemm sinjali tajbin ħafna mit-tim. U għalhekk niġi għall-mistoqsija oħra hawn, x'taħseb li x'taħseb li ħa naraw, it-tip ta' logħob li ħa naraw, x'taħseb li se jkun? Ħa mmorru għal logħob bilanċjat li rajna ma' Barċellona fejn ikollna bżonn nattakkaw nattakkaw u niddefendu niddefendu jew inkella kontra t-timijiet superpotenzi fl-Ewropa x'se ngħidu Real, Atletico, ħa jerġgħu jidħlu f'lura f'qoxorothom il-plejers u Allegri jilgħab b'mod difensiv anke jekk għandu dawn il-plejers issa ħa jkollu l-post li jċeħ Di Maria u jista' jkun li Depay ukoll għandna talent quddiem jekk jiġu dawk il-plejers tal-bliħa li jgħin ħa jkun hemm depth tajba. Taħsibha li biex xorta ħa jibqa' jilgħab il-men mill-filosofija u mentalità tiegħu? Ħa ngħidlek, ħa nitkellem fuq Allegri. Allegri huwa coach li ħabbejtu ħafna u għadni nħobbu ma' Juventus issa u ħafna nies nkritikah, ħafna supporters u ħafna kummenti li dejquni u ma ridtx inkompli nara. Irridu niftakru li Allegri meta ġie ma' Juventus ta' sehmu tajjeb. Irridu niftakru meta Allegri kien jaf li ħa jkun hemm il-problema f'nofs ta' grawnd, id-Direġenza ma tatx kasu. Irridu niftakru li Allegri ħalla sinjali xorta tajbin qabel ma telaq apparti li tlifna dak il-x'ismu taċ-Champions League kontra l-Ajax. Però xorta ħadna s-Super Cup konna, kont kuntent, kienet l-ewwel sena ta' Ronaldo u ħadna l-League. L-iżball li kien saret illi d-diriġenza qabdet u neħħiet lil Allegri kienet ġiġa fottet is-sistema ta' Allegri fit-tim. U jiena nemmen illi li kieku Allegri baqa' fis-sena dsatax 2000, il-Juventus naħseb jien kienet ħa tkompli tavvanza. Issa naħseb hekk. Jiena kelli fiduċja kbira u ngħid li li kieku baqa' Allegri hemmhekk Nofsegrandt kellu jitranġiset anke bħala plejers. Anke dik il-ħaġa ħa mmorru fuq Ramsey, Ramsey kieku naħseb kieku kien hemm Allegri ma kienx jersaq 'l hemm Ramsey. Imma issa fehmni li hemm hemm kif nitkellmu u li hemm hemm u rridu nħarsu lejn quddiem. Però ħa naqilbu għalissa fuq il-każ tal-Ewropa, din waħda li aħna għandna bżonn navvanzaw, ninsistu ħafna fuq l-Ewropa għax it's time illi aħna l-Juventus irridu nagħmlu ħoss tajba fl-Ewropa. Allegri ma jistax issa ovvjament jibqa' b'diva b'dik il-problema li niddefendu, niskurjaw goal u nibqgħu niddefendu. Le, inkompli nilgħab. Inkompli nilgħab. Għandna bżonn. Però M'iniex xorta happy fuq wara, id-diviża m'iniex happy biha, jiġifieri rranġajna, ejja ħa nirranġaw fuq quddiem, nofs il-grawnd erġajna qegħdin mhux ħażin, ġejjin ukoll, però fuq wara hemm xorta question mark. Qatt qed irid jitranġa fuq wara, għax jiena meta bdejt nara l-friendlies u rajt il, Il-każ li beda jiġri d-dig, pereżempju bħal immorru Dembele, l-għabbi għad-diviża. Mhux hekk? L-għabbi għax b'għajt u għawwed. Qisni. U anke Morata.
U anke Morata nnifsu. Għawwed.
Jiġifieri biex aħna l-pakkett ikun kollu tajjeb dis-sena fit-tim, irid ikun hemm fuq wara tajjeb, sostituzzjoni tajba kif suppost. fuq quddiem is-sostituzzjoni li għandha tkun tajba u speċjalment nofs il-grawnd. Nofs il-grawnd hemm il-plejers bil-ġuħ biex jiskurjaw. Immorru fuq Vlahovic, ħafna nies qalu ġie Vlahovic u ħa mmorru ħa niskurjaw. L-istess problema ta' Ronaldo, Vlahovic ma sabx il-platt għadu. U għandu l-ġuħ għall-gowls. Sewwa.
Sewwa wisq, Clint. Naqbel miegħek li ovvjament, qisu fin-nofs u fuq quddiem ġejjin, però fuq id-dif issa baqa'. Fl-opinjoni tiegħek għandna tim aħjar jew kif konna agħar mis-sena l-oħra? X'taħseb? Le, le, le. It-tim qiegħed tajjeb dis-sena. Kif qegħdin nitkellmu, il-pakkett irid iktar ikun komplut, però le, t-tim qiegħed hemmhekk. Ovvjament issa ġie lura Chiesa, jekk il-Bambin irid f'Ottubru jerġa' jiġi lura Chiesa. Jerġgħu lura Pogba, jiġifieri le t-tim qiegħed kuntent bih. Aħjar minn tal-istaġun qabel mija fil-mija ġifieri u anke mill-istaġun ta' qabel meta kien hemm Ronaldo. U taħseb imma mbagħad id-difiża qiegħda aħjar jew agħar?
Ifhimni d-difiża mhux qed ngħidlek qiegħda aħjar u lanqas qiegħda agħar, però qiegħda fin-nofs. All right. Hm.
Jiġifieri fejn konna bqajna, tgħidli? Id-diviża fuq wara għadha mhux hundred percent. Għax eżempju jien għalija Bremer ġie flok de Ligt u għalija minna step up għax Bremer jaf is-Serie A, għandu iktar esperjenza xi kbar minn de Ligt eżempju. Tgħidli all right qasmu l-Champions League, però xorta. Ehm u mbagħad però telaq Chiellini, Ġikatti, li baħar jaqsam, Ħal Jari għandu potenzjal, però baħar jaqsam minn naħseb minn Chiellini għal Gatti jiena. U mbagħad hemm il-left back Sandro, nixtieq nagħmel parentesi fuqha, li jiena li jiddeludi, jiddeludi u jiddeludi wara sena wara sena u d-diriġenza qishom ma jridux jibdluh dan il-left back. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq Alex Sandro? Fuq Alex Sandro l-opinjoni tiegħi jiġi fil-bankina tar-riserv u nagħti ċans lil Pellegrini. Pellegrini huwa plejer ta' potenzjal. Ħadt gost narah l-istaġun li għadda, ovvjament konna għaddejjin minn xi x'għaddejjin. Jogħġobni Pellegrini jibqa' jinsisti u konsistenti ħafna fuq il-ballun. Ma nneħħihx lil Alex Sandro, però nħallih. Rimmi, Alex Sandro probabbli s-sena d-dieħla jitlaq b'xejn. Bħalma qal, għax qed niddehru imma għad-diriġenza jalla jekk ma riditx tbiegħu u ma aċċettax. Għax jaf ovvjament li s-sena d-dieħla jitlaq b'xejn u jgħidlek da imma. M'hemmx tagħmel. Issa, Pellegrini, Pellegrini, jiena nerġa' naqbeż fuq Pellegrini. Pellegrini intih iċ-ċans u nibdih. Dejjem nibda l-Pellegrini. Ħa jweġġa' Pellegrini u ħa jkun hemm ċertu logħob u ndaħħal lil Alexandro. Però Alexandru li għandu iktar esperjenza ovvjament immorru għall-Ewropa huwa eħe huwa qiegħed hemmhekk. Però qabbad il-majna u via Alexandro. Mela jgħidilhom ilu mill-inqas tliet snin sejjer lura, mill-inqas eħe jiġifieri. Allura inti jekk insaqsi lilek fuq Pellegrini inti taqbel li Pellegrini jibda? Le Pellegrini fil-bidu tas-sajf konna smajna ma nafx jekk kienx vera li ried jitlaq ukoll għax ovvjament ma kienx qed jilgħab. S'issa għadu hemm. Le jiena miluja fil-mija, jiena Alexandro, kull min isegwi dan il-podcast u anke l-utenti li nitkellem magħhom jafu li Alexandro jiena kieku ili ili li għannejtu għax onestament għamel sentejn tal-bliħ meta ġie Alexandro jitla' u jinżel u jattakka u jiddefendi Pero issa xejn lanqas jiftaħ li jiġri għalija l-acceleration tal-qitlu, naħseb li motivazzjoni tal-qitlu wkoll. Le ġifieri mija fil-mija jiena Pellegrini jibqa' hemmhekk u jibda flok Sandro dan l-istaġun, ħalli mbagħad is-sena d-dieħla naħsbu biex anke napgrejdjaw fuq Pellegrini. Pero bla dubju ta' xejn ġifieri Pellegrini naqbel miegħek hemmhekk li għandu jkun l-istarter hemm. Il-Juventus għandha problema u nibqa' ngħidha forsi meta isegwi dal-postcard għad hemm naħseb hawn min ħa jaqbel miegħi. Kellna ħafna plejers żgħar ta' potenzjal u tajnihom kollha bl-għom u kienu plejers li l-ġurnata tal-lum inħarsu lejhom u ngħidu x'għamilna b'idejna. Bħalma ħa jiġri anke ta' Rabiot u nibqa' ngħidha li Rabiot jekk imur mal-Manchester United naħseb illi ħa jagħmel ħoss u ħa ngħidu x'għamilna b'idejna wkoll. Ovvjament ħa mmur issa fuq storja oħra fuq player li jogħġobni ħafna fuq il-left wing huwa Vinicius Junior. Vinicius Junior tmintax-il sena kellu meta bada mar-Real, tawh il-fiduċja, fdawh u llum tista' tgħid il-varur li għandu, Aħna ma taffordjahx bla selk, in-nallat ikun huwa r-Real Madrid. Żgur, żgur.
Din il-kultura ta' li ttella' t-talent żagħżugħ narawha f'ħafna timijiet mhux biss Taljani. Eżempju, il-Liverpool jagħmluha kemm-il darba, il-Bayern jagħmluha ħafna, ċ-Chelsea jagħmluha, anke l-United infushom, tgħid li ara fejn qegħdin il-United imma jagħmluha wkoll il-United, jinvestu fiż-żgħar. U anke l-Milan jagħmluha ħafna, l-Inter mhux daqshekk, però aħna mbagħad aħna naħseb għandna l-agħar rekord fejn jidħlu plejers żgħar fit-top clubs tal-Ewropa ġifieri. U nibża', nibża' li jekk kemm Fagioli jew inkella Rovella u anke Miretti, imma Miretti naħseb mingħalija jekk Milik se jisbaħ diġà telaqlhom Miretti, jew għadu xi ħaġa hekk insomma, nibża' li min ma jibqax minnhom Fagiola u Rovella Jispiċċa jinbiegħ hekk mhux l-istaġun li ġej ta' wara. Dejjem hekk hi, fil-verità dik hi, hemm dak Ake, plejer tajjeb ħafna u għandu jkun hemmhekk fil-bankiena tas-sostituzzjoni anke fl-Ewropa għax naħseb huwa tajjeb ħa jkun potenzjal, però ma nistgħux nibqgħu nabbażaw fuq il-plejers il-kbar biss. Nemmen illi plejer żgħir jaf itik surpriża, nerġa' nsemmi Vinicius Junior Plejer ta' tmintax-il sena beda u llum ara fejn qiegħed, jiġifieri tawh iċ-ċans. Mhux hekk? Tawh il-fiduċja u. Emily, Hemm dis-sena qisu hemm xaqq ta' tama għax bid-dehra bħal ma qed ngħidlek jew wieħed minn Foġġa lura Villa ħa jibqa'. Almenu hekk qed beda jissemma' issa fl-aħħar mill-aħħar xi ġimgħa nafux. Li nafu li għadu kemm ġedded, Fagioli, ġedded il-kuntratt għal erba' snin oħra. U hemm Gatti ovvjament li ħa jkun parti mill-iskwadra, ġifieri qisu daqsxejn ta' progress qed isir, imma issa nistennewlu naraw. Naqilbu daqsxejn is-suġġett u nixtieq nitkellmu issa fuq fuq il-logħob li ġej. Bħalma għedna ftit qabel, darb'oħra sħaħ jidher ħa tkun għaddiet l-ewwel logħba ta' Sassuolo, ħa tkun għaddiet, però mbagħad ovvjament ikun hemm Logħob oħra. Ħa nibdew minn hawn. X'qed tistenna minn dan l-istaġun, Clint? Fejn taħseb li ħa naslu bħala Juventus, fejn taħseb li ħa jaslu, u x'inhu l-minimu li għalik jitqies bħala suċċess dan l-istaġun?
Mela, l-ewwel ħa nitkellem fuq il-league. Ħa nibda mil-league. Ovvjament, mil-league dis-sena għad inħoss li l-Juventus ħa tkun hemmhekk, apparti li hemm Ir-Roma qed tajba dis-sena, kienet surpiża kbira. Milan tajba wkoll. Ovvjament imbagħad inkomplu bit-timijiet Inter, però ħa nitkellem fuq il-Juventus. Il-Juventus nemmen li dis-sena ħa tkun hemmhekk għalik. Ovvjament il-merkat li kellna kien merkat sabiħ ħafna. Immur lura fl-2000, fl-2000 fin-1997 sorry meta kellna merkat sabiħ fi żmien Zidane, Montero, Moruso, Boksic, Vieri u Lluliano ġab erġa' ġġeddid dik il-memorja li fuq dawn l-akkwisti li ġibna u jiena qiegħed kuntent bihom speċjalment fuq Di Maria ħa jgħinna ħafna dal-istaġun u ngħid li Ajja aħna ma ngħidux ħa noħdu l-lig, ħa naqdu xi nfaqqgħuha, però ħa nkunu mat-tieni-tielet post żgur fuq il-lig, għax ovvjament nerġa' ngħid hemm il-Milan qiegħda tajba u anke r-Roma qiegħda b'saħħitha. U x'inhu l-minimu li tqis bħala suċċess? Issa ngħidu kemm lig u kemm Champions League.
Ifhimni, Champions League hija, ifhimni, Għandi għandi l-fidi fuq iċ-Champions League però ma nistax ngħid illi ħa tkun sta suċċess minn issa għax ovvjament hemm it-timijiet reġgħu qed hemm timijiet ta' livell kbar, hemm timijiet ramaw ħafna, għandek is-City ramat ramat tim tajjeb ħafna, ovvjament ma tistax tgħid x'jiġri wkoll. Għandek il-Bayern qiegħda tajba wkoll, għandek ir-Real Madrid. Jien għalija dejjem hemmhekk u fuq li rajt l-istaġun li għadda skoprejt xi tfisser Real Madrid illum il-ġurnata. U fejn irridu naslu biex tgħid għamel u għamilna suċċess? Tinsiex li fl-aħħar tliet snin ilqlajna mar-rawnd tas-sittax. Irridu naqbżuh fejn irridu naslu, quarter, semi fejn irridu naslu. Le, jiena lanqas quarter, is-suċċess tiegħi at least naslu semi final. Jiena dik is-suċċess għall-merkat li għandna nemmen illi iva ħa tkun hemmhekk. Immorru fuq it-tazza l-oħra, Coppa Italia, Coppa Italia għandi fiduċja illi nafu mmissuha. Bħala, ovvjament nerġa' ngħid fuq il-merkat li għandna, nemmen illi dis-sena jista' jagħti l-każ li mmissuha u jista' jkun li le wkoll. Però hemmhekk qegħdin. Jiena dis-sena nerġa' ngħid fiduċjuż ħafna fit-tim. Sewwa.
Nitkellmu daqsxejn fuq il-logħob li ġej issa. It-tieni logħba ħa tkun ma' Sampdoria away, imbagħad Spazia home, Fiorentina away. Dawk huma l-erba' logħbiet, l-ewwel erba' logħbiet, jiġifieri Sassuolo, Samp away, Spezia home u Fiorentina away. Issa, dawk huma potenzjal ta' tnax-il punt hemmhekk, sewwa. It-tliet punti ta' Sassuolo ma nafux jekk nkunux ħadnihom għax qegħdin niffilmjaw qabel il-logħba, però bit-tim li hemm Sewwa, kemm għandna nieħdu punti minn dawn il-logħbiet minn tnax, għalik, kemm għandna nieħdu? Le, ifhem, bil-merkat u jekk issa di ta' Kostic ħa seħħet, tista' tgħid li seħħet, nemmen li dawn it-tnax-il punt għandna mmissuhom għaliex le. Minix qed ngħid li s-Sassuolo ħażin għax is-Sassuolo, mmorru l-istaġun l-ieħor, rebħet kull kull l-aqwa tim, Milan, Juventus u Inter, ġifieri rebħitilhom. Ovvjament dik iġġibli daqsxejn dubji s-Sassuolo għax tagħtik isa dik in-nagħa kedda, imma mmorru lejn Spezia, ma nippretendix tim bħal dan Merkat b'saħħtu li għandna nitilfu ma' Spezia. Ifhem, draw ukoll fallimentari jkun, eh? Mija fil-mija.
Jiena din, jiena ma' Spezia rebħa bilfors, lanqas draw, qas nimmaġina li li nġibu draw. U x'taħseb imbagħad minn Sampdoria away u Fiorentina away? Sampdoria,
nemmen ejwa, nemmen li nirbħu, nirbħuha ta' Sampdoria. Sampdoria mhux qiegħda b'saħħitha tista' tgħid dis-sena. Eh, is-sena l-oħra batewhom. M'hemm saħħa ta' plejers jiġifieri. X'għad narmi, għad għad ġifieri però mhijiex m'hemmx dik is-saħħa ta' tim illi eħe hemm dik il-fiduċja li għandna nirbħulhom ukoll. Fiorentina it's a bit question mark, meta ngħid it's a bit question mark ifhimni Fiorentina taf taf it-tikkedda kbira bħall-istaġun li għadda rajniehom jiġifieri bħal diverżi staġuni oħra. Dikka nemmen illi Jekk niġu draw magħhom, eħe naċċettah għax il-Fiorentina hija naqa' konsistenti, apparti li taf toħroġ logħba ħażina wkoll, però l-Fiorentina dejjem qed tgħin. Dejjem, Fiorentina away dejjem qed tkun diffiċli.
U tinsiex il-Fiorentina huma rivali tagħna, jiġifieri tinsiex għandek wara wara l-biċċa xogħol ta' ċertu players li għad tlew magħna min magħhom.
Eżatt. Sew. Sew wisq tliet. Niġu għall-aħħar mistoqsija qabel nagħlqu l-sezzjoni u nibdew nikkonkludu bil-mod. Mela, nixtieq inkun naf jekk hemm xi players issa inti milli rajt u fl-opinjoni tiegħek ukoll, li rajt s'issa li għandhom ikunu dejjem mal-ewwel ħdax. Nafu li Allegri l-istaġun l-għadda kellu dan il-vizzju u kellha ma nafx għalfejn, jista' jkun mod tattiku, però mhux dejjem ħadmet, li jibdel il-formazzjoni, jibdel il-players. Sewwa. Però sa din is-sena hemm players li tgħid għandhom ikunu dejjem mal-ewwel ħdax, għandhom jibdew dejjem dawn? Ħa ngħidlek, fuq il-goalkee, ħa nibdew fuq il-goalkeeper. Goalkeeper, ovvjament bħalissa hemm Szczesny, ġara li ġara bl-injury, allura għandi fiduċja ħafna fuq Perin. Yes.
Perin huwa goaler ta' potenzjal u jogħġobni. Ovvjament qatt ma kellu dik l-esperjenza fl-Ewropa. Imma daħat ma qabadtix ġimgħa l-ewwel ovvjament u ehm iva il-perin u ehm li nerġa' ngħid u ħa nsemmiha, nibda dejjem Pellegrini flok Alexandro. Pellegrini huwa bqatu plejer żgħir u jifraħitina logħba u konsistenti. Ehm ovvjament għandek hemm il-kumplament għandek il-Bremer u fuq wara wkoll għandek il-Gatti Tibdil flok Bonoċċi Gatti kieku? Iwa ta. Jiena sa nibdih. Iwa, iwa.
B'Bonoċċi forsi inti ħidtina ħaf biex ma narmekx mal-ewwel il-Bonoċċi għax ovvjament huwa. Le, baqalu x'jagħti però dawn l-aħħar sentejn naqqas sew il-Bonoċċi. Bonoċċi jbeżżagħni ħafna jiena għax biex jagħmilli xi faw fil-kaxxa pereżempju jiena dika tweġġagħni speċjalment meta kont rajt il-pasta sata ta' Delete. Mhux hekk!
Dika xokk, xokk kbira. Hemm ovvjament, u fimni, bħala tim nemmen it-tim kif qiegħed issa kif ġab tikkuntentat lil Allegri għandu jaħdem dik dat-tim li għandu suppost li għandha tkun. Hemm plejers f'dak l-assembly li ma semmejtlix, Di Maria. Di Maria, Di Maria eħe jiena nemmen li kull logħob għandu jibda. Di Maria hija s-sena li lil Juventus għandu jitmagħha tajjeb. U x'taħseb li ħa jġib Di Maria fit-tim? X'ħa joffri? Ifhimni ħa ngħidlek, Di Maria ġa offra n-naqal li rajtu fil-friendlies, ovvjament, bejn passes, crosses, nemmen illi ħa joffri ħafna chances ta' goals. Ovvjament, Vlahovic sab il-min ħa jitimgħu, żgur. Jekk il-Bambin irid ħa nerġa' nsemmi l-Chiesa, jidħol Chiesa, ħa jkun hemm Chiesa wkoll, jiġifieri, Di Maria nerġa' ngħidlek, hu huwa l-kuċċaru. tal-borma. Jiena ħa ngħidlek, jaf tkun tiġri din jew jaf le, però għandi feeling jien li t-tim qiegħed jinħema din is-sena, sewwa, però l-potenzjal kollu ta' dan it-tim li qegħdin naqdu issa, possibilment minus Di Maria ħa narawh l-istaġun li ġej, tgħidli għaliex? Chiesa ħa jkun ġej minn injury twila li naħseb li naraw il-full potential tiegħu jien wara l-World Cup, jekk mhux f'Jannar. U Pogba ħa jkun għandi feeling jien bil-kemm sa jilgħab. Tgħidli għaliex? Jien għandi feeling ukoll li Pogba qed jagħmel ir-rehabilitation sal-World Cup, jilgħab il-World Cup, jagħmillu l-operazzjoni, mbagħad għandu staġun barra. Jiena hekk nemmen. Jalla ma tiġrix, jiġifieri, u jtina l-logħob kif għandu jtina, però jien hekk nemmen. Nemmen li l-potenzjal tal-iskwadra li qegħdin nibnu dan l-istaġun, ħa narawha s-sena d-dieħla. Ma nafx jekk tarax hiex hekk. Għax anke il-players iridu jiġġeljaw flimkien. Ifimni, jiena f'dik il-każ tal-biċċa xogħol ta' Pogba, as a player, missing kien il-qas, tgħidli fejn ħanerġgħu mmorru fuq il-merkat. Player question mark, Milenkovic, Savic. Dak qiegħed question mark. Jekk hemm bżonn, jekk hemm bżonn, ejwa nixtrih. Għax hemm bżonn daqstant ilma. Jekk hemm bżonn inġibu. Jekk dil-ħaġa ħa niġu fiha li qed tgħid li Pogba jaf jagħmel staġun barra, ikollna nġibuh. Ma nistgħux naffordjaw staġun ieħor, merkat b'saħħtu. Ovvjament insir ġiex, nerġgħu ngħidu, ġiex Spurs ġietna tajba għax ovvjament ġew free agent. Però xorta għandek il-pagi għaddejjin u. Mhux hekk? Ovvjament jiena għat-tim li għandna dis-sena irrid li Juventus ikun hemm suċċess f'xi ħaġa. Ejja nagħmlek
l-aħħar mistoqsija żgħira. Jekk Chiesa ikun għadu mhux f'sikktu mija fil-mija, nafu li ġej Kostic ikun jista' jkun is-sostitut tiegħu sakemm jidħol lura. Pogba jiġi kkonfermat li ħa jagħmel l-operazzjoni u jkun barra. Fid-difiża tbaqa' xi ħaġa. Taħseb li f'Jannar il-Juventus għandhom jinvestu f'każ li jaraw li mhux qed ilaħħqu l-aspettattivi? Mil mija, għandhom jibdew jaraw issa. Anke jekk nefqu ħafna flus u nefqu ħafna enerġija issa fis-sajf. Bħalissa bilfors il-Juventus iridu jkunu ħafna, ħafna attenti fl-union tal-plejers, fl-union tat-tim li jekk ħa nibdew l-istaġun, jekk għal. nitilfu dawn it-tnax-il punt u hekk ħa jkun hawn dat-tip ta' problemi, ovvjament jridu minn issa ġa jdaħħlu l-affarijiet f'moħħhom, fhimtni, jibdew jistudjawhom għall-merkat ta' Frar. Fl-aħħar mill-aħħar kulħadd għajnejh f'wiċċu. Eżatt, imma kien hemm meta kellhom għajnejhom f'wiċċhom id-diriġenza meta kellna dak tinsiex kellna dawk il-ġis staġuni ta' fallimenti, ma tawx kasha. Kieku meta ħadna s-Super Cup u l-Coppa Talja fi żmien Pirlo, irranġaw dik dik il-persentaġġi ta' nemmen illi anke għalik kien imiss. U nemmen illi Pirlo kien kien iva kien kowċ tajjeb mal-Juventus imma nemmen li setgħu tawh ċans ieħor lil Pirlo għax Pirlo mal-plejers vera kien mkall, però kien irid jipprova jżommhom mjuni fl-istess ħin. Però Allegri għam xi ħaġa, naħseb Allegri jiena il-plejers tant kemm itihom pressure li xi kultant ma l-Luni ma tkunx qiegħda hundred percent, immorru fil-każ ta' Ronaldo, Ronaldo kulħadd jafha ġifieri kemm Juventus, kemm is-supporters tiegħu, jekk anke supporters mhux mal-Juventus, huwa plejer Ejja ngħidu egoist, ħa nsemmu dik il-kelma, irid kollox fuqu, kollox fuqu. Dik Allegri ovvjament, iwa, dik Allegri waqaflu fuqha, però ma naħsibx illi kienet dik il-problema li Ronaldo għax kien, per eżempju, biddlu lil Allegri biddel lil Ronaldo. Naħseb Allegri jkollu xi naqa' ħafna diżgwidi mal-plejers minn taħt il-kwinti. Nifhem jista' jkun ukoll u, ġifieri, ħadd ma jkun jaf eżatt x'qed jiġri behind the scenes bħal mettajt inti, li Alla issa dan l-ittim li qiegħed jinbena huwa skont xi jrid Allegri u nimxu naraw minn hemmhekk. Mela nagħlqu dik il-parti ta' diskussjoni hemmhekk, issa nixtieq immur għal ħames mistoqsijiet quick fire insejħilhom jien, nsemmihomlok ngħidhom u kien u inti kulma tista' tgħidli iva jew le u mbagħad niftħu b'xi punti minnhom. Mela, fiduċjuż intu t-tazza, li nieħdu xi tazza dis-sena iva jew le? Iju. Dybala żball ħallieh jitlaq? Le. L-istess futbol monotonu taħseb li se naraw?
Le.
Hemm bżonn demm ġdid fit-tmexxija, jiġifieri d-diriġenza. Le, d-diriġenza qiegħda tajba. Jiġifieri le qed tgħidli? Ma naħsibx, le. Allegri għandu jagħmel l-erba' snin kollu tal-kuntratt? Din hija. Għalissa iva jew le?
Le. Mela nibdew l-aħħar tnejn, kienu interessanti. Għedt li ma taħsibx li hemm bżonn demm ġdid fit-tmexxija. X'rajt f'dawn l-aħħar sentejn, tliet snin li tgħid għadni nemmen f'din id-diriġenza? Fid-diriġenza?
Ħa ngħidlek, hemm id-diriġenza dawn l-aħħar tliet snin, aħna mmorru fi żmien paratiċi, jaf naqblu jew le. Eħe, żgur, mhux hekk, kien għadu hemm dak. Ħa ngħidlek, paratiċi, naħseb jiena, kien il-Juventus kien beda jaffiġa. Beda jaffiġha u baqa' baqa' sal-aħħar jaffiġha. Wan l-iżball meta Abbat Umar ġab lil Sarri u ssekkja lil Allegre barra. Ovvjament ġab lil Ramsey, dak kien żball ieħor, jiġifieri dik ma qbiltx magħha. Ovvjament il-każ ta' Ronaldo, tlifna wieħed mill-aqwa tad-diriġenza, tista' tgħidha huwa Morata. Ovvjament Morata bil-press ta' Ronaldo kellna nġibu ġiex erba' players. Jiġifieri hemmhekk jiena dika kienu ilu jagħżaq. Mela telaq Paratici, daħal Cherubini flok u ġie Arriva Bene, però mbagħad eżempju Agnelli u Nedved baqgħu hemm. Jiġifieri erba', tlieta minn erba' baqgħu hemm għax baqgħu Cherubini, Nedved u Agnelli. U daħal Arriva Bene, tgħidli mhux ġidem ġdid, iva vera. Però iktar 'il fuq issa qed ngħidu. Agnelli innifsu, Nedved Viċi President, għandu jinbidel hemmhekk xi ħaġa?
Ħa ngħidlek, Agnelli ma naħsibx li għandu jiċċaqlaq minn hemmhekk, le. Jiena Agnelli dejjem, dejjem, dejjem prova jagħmel xogħlu. Agnelli dawn l-għaxar snin, ħdax-il sena li ilu mal-Juventus, ħadna ħafna, rajna ħafna ġid bih. Ġabna fuq wiċċ l-idejn, hu.
Ġabna, ġabilna ground, ġabilna kollox tista' tgħid. Le, ma naqbilx, le. Jiena Agnelli nħobbu ġifieri u għandi fiduċja kbira fih. Immorru fuq Nedved, Nedved ma naħsibx li għandu jiċċaqlaq, le. Nedved ovvjament kien il-prijorità kbira ta' Juventus. u tal-qalb u naħseb il-problema qatt ma kienet minn Nedved li bdiet ġejja dawn il-problemi ta' ċertu
kuzini. Mija fil-mija.
Paratiċi ovvjament, immorru każ ta' Suarez, iffirma l-Mecchini u tlifna l-Suarez u komplejna ngħaffġu le le le. Imbagħad għedtli li sibtha diffiċli, imma għedtli li le ma taħsibx li Allegri għandu jagħmilha jagħmel l-erba' snin kollha tal-kuntratt. Spjegaħlieli. Ħa ngħidlek hekk, Allegri ma naħsibx li għandu jagħmel l-erba' snin kuntratt, l-ewwel biex nibdew qabel kollox l-ewwel staġun ejja ħa ngħidu Allegri ma sabx xejn sew, għax trid tara kollox, ħlief Pasta zata ma sabx għall-lepri. Ovvjament dak li qalulu ħajtuh ma tawlux. Ovvjament morna fi Frar u reġġibna l-Zakkarija u l-Vlahovic, grazzi jiġifieri għall-elka. Mhux hekk? Ehm, però Allegri jekk issa dis-sena ħa jibqa' jaħdem dis-sistema jiddefendi biss li ehm, Aħna ma nistgħux nibqgħu naffordjaw bħala tim bħal dak kbir u b'merkat tajjeb niddefendu. Aħna rridu nkomplu nattakkaw, nattakkaw sal-aħħar. Li tiddefendi iva, ma mhux tiddefendi d-90 minuta tal-logħba. Tibqa' tattakka, tattakka sal-aħħar. Issa, jekk Allegri jbiddel is-sistema tal-logħob u Allegri jibqa' juri l-logħob sabiħ, għaddiet is-sena u għaddiet sena oħra, Xort iwa nemmen illi Allegri ikun wasal, at least jagħlaq il-kuntratt pero ovvjament ill Allegri iwa xorta mbagħad ikun jasal biex naħdmu fuq coach ġdid. Sewwa, sewwa wisq. Ma tissekkjaħx u ma nerġa' ngħid, ma naqbilx illi. Jitlaq naturalment wara erba' snin. Eżatti, għax ikun wasal il-bidla mbagħad. Tajjeb.
Kienet risposta mlaħma u maħsuba tajjeb ħafna. Nistgħu nagħlqu hemmhekk, Clint. Grazzi ħafna talli lqajt l-istedina u talli kellna din id-diskussjoni, ħa pjaċir ħafna nkellmek. Naslu għall-konklużjoni, ma nafx jekk għandek xi appell għall-Juventini, għall-membri tagħna fl-aħħar mill-aħħar u forsi ssemmi xi ħaġa li ma tkellimniex fuqha kif trid. Jiena bħala bħala messaġġ li nixtieq nagħti speċjalment is-supporters kollha tal-Juventus hawn Malta u l-membri kollha tal-Juventus Club Ver Amore intkom intkom prijorità tal-klabb jiġifieri ovvjament fil-Juventus Club Ver Amore il-kumitatu flimkien mal-President dejjem dejjem jagħmlu l-attivitajiet biex dal-klabb dejjem jikber jikber jikber ikompli jikber u ovvjament għal min m'għadux membru dejjem jiġifieri jiġi u jingħaqad mal-Juventus Club. Ovvjament l-aħħar qabel ma nagħlaq kollox ma nieħux gost qatt illi vera plejers, ħafna plejers iġegħġeluk tiżbalja forsi jew tinħaraq, però xorta ma nikkritikawhomx, ma ngħajruhomx il-plejers għax daw fl-aħħar mill-aħħar qabdu l-flokk u libsuh u dejjem għandna pjaċir bihom il-players. Issa hemm players oħra forsi min ma jaqbilx miegħi, kien hemm ċertu players illi ħadd ma riedhom vera, imma fl-aħħar mill-aħħar xorta bħala supporters ta' Juventus xorta rridu ngħidulhom grazzi u nkunu onorati.
Grazzi ħafna kif ma stajniex nagħlqu aħjar. Dak il-kliem sabiħ ta' tlieta aħna nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-podcast dan l-aħħar podcast kien mal-membri. Grazzi Għal dawk li daħlu membri din is-sena u nħeġġukom li tiġu tinkitbu membri magħna hawnhekk ħa jkollna ħafna attivitajiet u sorpriżi għalikom matul dan l-istaġun. Aħna narawkom għal-logħba li jmiss kontra Sampdoria. Sa dakinhar grazzi u fino alla fine. Ciao ciao.